Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Lwc Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos.
Hi Gay. Hi!
Ni'n ôl! Ni'n ôl!
Back at it again oh, with yeah. the gay stuff. Gyda the gay stuff.
Um, during Pride Month, no less. No less. But, I mean, o'n i ddim yn exactly mynd i page o'n neud spots yn ystod well, Pride Month. Wel, oedden ni bron.
Wel, o'n i'n ôl.
Wel, ni'n ôl.
Ges i wylio neis? Do, do. Oedd e mor brysur. Fi'n fi, fi gwybod bod fi'n gweud hwnna dro amser, ond yeah. mae all the other prysur stuff eleni, neu lot ohono fe, di bod yn fel ramp o lan yeah. at y prysurdeb sydd wedi digwydd yn yr wythnosau diwetha. A mae yeah.
climax neu os dal mwy i ddod? Wel, the big shebang oedd priodas fy mrawd bach. Okay. So, hence the hen, hence the stag, oh, hence the popeth arall. Yeah. Ond, yeah. Os e atha. Beautiful.
Mae nhw wedi priodi nawr, oh. that's it. I know, mae brawd bach fi'n ŵr. Mr. Avista.

Es i briodas hefyd, eto, straight couple. Um, a, a mae hwnna'n iawn? Mae'n oce, okay, I suppose.
um, oedd yn really lovely, oedd yn really, really nice. Oedd yn argyfennu, yn afennu. Um, mewn fel barn vibes. Fun! Yeah, really fun.
Ac oedd Sam yn un o'r bridesmaids. Oh, so lovely.
oedd, oedd fel 50,000 o'n nhw, ac oedd nhw i gyd yn gwisgo um, ffrociau, ond am Sam yn gwisgo suit, ni fel, oh, yes, oh, really?
token gay.
hey! Oedd lovely.
O, da iawn.
Yeah. Oedd yn gyn gwisgo yr un lliw? Na, oedd e fel shades o lliw. So oedd y oh. bride really chilled, actually. Oedd oh. just fel, just trio cael rhywbeth fel lilac-y, pinky. Oh, nice. A nath nhw just gyd prynu beth oedd yn siwtio nhw. And she was like, yeah, stunning. House. I know. Yeah. yeah. Mae yna awf, ti'n meddwl be, awful lot o decision making yn does? Oes. Fi'n mynd i briodas arall hefyd, os ma. Wyt ti? Dydd iau, ie, yeah, riri yn gwaith, priodi. Oh. I know, fi methu aros, bydde mor ffyn. Hefyd, like, mynd yn drunk efo pawb yn gwaith is always a laugh, innit? Wel, Always a laugh. Until, Until it's not.
wow. Really? Na, fi siw bod e yn.
Na, obviously. Really dofn.
Wel na, fel, fi jyst yn meddwl am fel office Christmas party, which bydd oh, hwn ddim. Yeah. Obviously.
So, sa'n meddwl, mae office Christmas parties, parties ni wedi bod yn like, weddol tein. Does neb really, well, fi wedi clywed storïau oedd nhw arfer ddim bod a mae pethau wedi digwydd. Ond ers i fi fod yma, it's been alright.

Oh my God, yn y tair wythnos ni 'di cael break, feckin Jojo Siwa! O, Jojo Siwa, Katy a Amy gyda'r music video Katy, amazing yma. Mae hwnna ar rest fi ddod at. Okay. Okay. We're coming to that.
Right, na ni ddechrau gyda Jojo achos, yeah. I mean... She's not celebrating Pride Month this year, guys. Oh, ydy.
Ydy. Gad i fod. Okay. Right, na, I'm not having this. I'm not having this. So, Especially dod... fel dwy sydd at some point wedi... Oh my god, 100%, ond ydy hi wedi dod mas fel, oh, okay, I'm bi. Not that she na, needs to. Nath i ddweud yn y, no, nath i ddweud yn y Big Brother house bod hi'n pansexual. Do fe?
Do.
Oh, o'n i fel i wedi dweud bod hi'n non-binary. A hwnna. mor confused. A hwnna. So, Oh, Two things can be true at the same time. 100%! They yeah. can, I had missed that. A felly, sure. A hefyd... Ond beth ti'n teimlo am... Hia... Be ti wedi gweld o hi a Chris? gymaint. And, and all of it involuntary. Ond, gai just wait, hef, yeah, that TikTok algorithm is working hard. Um, ond gai just wait, um, popeth fi wedi gweld, isn't actually confirmation bod nhw efo'i gilydd. Maen nhw'n dweud pethau sydd yn eludo i'r ffaith. Maen nhw, maen nhw'n touchy-feely ond ddim... O, oh, ca...
No, ti wedi gweld y Snapchat? Na, na, fe yw'r Snapchat. O, oh, okay, wel. Ond lle mae hi'n is anna fe? Na, oh. mae'n Snapchat ohonyn nhw

Ie, yeah, fi wedi gweld e ar TikTok. Uh, ond, be, so dywed y stori lle oedden nhw'n gwely noeth, oedd hwnna wedi aros lan, neu oedden nhw... Oh, is it Snapchat? How, Dim does, how does Snapchat oh, work? I think mae fel Instagram stories. Mae'n aros lan am 24 hours, mae'n rhaid ti'n clic fe unwaith. Fi'n meddwl. Right? Na, fi'n meddwl os yw'n rhywun lan yn rhoi lan fel stori nhw, no, uh, bod ti'n gallu well, gweld y mwy nag unwaith. Okay, And anyway, rhywun gyda llun ohono fe. A, oh my god. I, I, it was public.
Yeah, yeah, yeah. A mae rai pobl fel,

ie, yeah, o, maen nhw gyd yn neud am publicity, a wedyn y pobl yn dweud, fe rydw i posto'r llun yma ar Snapchat, um, Snapchat o fe, dwi hwnna, is that the verb? Yeah, I guess. oh my god. Um, bod, e, ti'n bod, dylai fe ddim wneud hwnna, mae hwnna'n llun intimate ohonyn nhw, fel yn gweld gyda'i gilydd. Cos fe wedi gwneud hwnna gyda exes anyway, so dwi ddim yn gwahanol.
a ti kind of yn deall, a mae this, tymod, pobl yn sôn lot bod e lot yn hyn na hi. Faint o pa mor hyn?
Fi moyn gweud bod e ti a oedran ni. Fi moyn gweud bod e'n fel... He's like, my, he's like 32. 32. A mae hi be, 22? 22.
A mae hi'n deg... I think, mae deg mlynedd yn ffain, mae 15 years yn ffain. Fi'n meddwl y gwahaniaeth yw bod hi yn 22. Os hi'n 32 ac e'n 42, be fine.

21. Math. 16 plus 7. 23. 23. Oh, it's only a year out, guys. Relax. Wel, ie, yeah, ond dyna fe pobl yn... Obviously, that's not hard and fast Mae hi'n dod o draws yn fwy hun mewn ffordd because of her life, ond hefyd yn fwy iau because she's not experienced life. Like, Mae... Oh, I think she's experienced an awful lot within her yeah, life. Yeah, ond fel dim ond... pethau normal that you get na, growing up. Mae di... A hefyd mae brand hi di bod yn really fel young.
Controlled, mm. for starters. So pan oedd hi'n ifanc, fel, mae mam hi wedi gwneud busnes allan o, fel, mm. hair bows a stuff, yeah. based ar y ffaith bod hi'n, fel, like, yeah, loads arian. Based ar y ffaith bod hi'n gwisgo bows ar um, mm. Dance Moms a be bynnag. A t'mod, rili targedu cynulleidfa ifanc, plant a stwff. Mm. A wedyn, nath i ddod mas, a nawr mae'n dechrau, um, t'mod, yeah. wneud cerddoriaeth sydd yn trial rhoi'r yeah. vibe hun yma, ond yeah. eto bach fel rhywun rili really ifanc, ifanc yn trio bod yn hun. A mae'r sain hefyd yn, mae'r, ma like, tone, fel mae'r It's trying to be older ond ma fe dal yn rili pop, fel pure pop in the sense. T'mod be fi'n meddwl? Ie, fi'n, ie, fi'n meddwl taw'r geiriau yw e mwy na'r... Ie, sain.
Sain, sai'n siŵr.
Ond yym... Pam is a bitch? Take that, ten year old. I know.
Fi... Ond on, fi'n teimlo'n sori dros ti, achos gyda'r... Sori, sori dros ti. Na, ma'... Gyda'r yym... Fi jyst mewn sioc, pam ti'n teimlo sori dros i? Achos,
Mae rhaid bod wedi bod yn really anodd, achos pan nath hi ddod allan, a dy hi'r brand yma ble oedd hi yn, yeah. perform, yn neud loads o arian ac yn gyda loads o ddylymwyr yn performio i blant. Mm. As soon as dath hi allan, gath hi dropped gan, mm. I want to say Nickelodeon. Yeah, yeah. Ife? Um, gath hi loads o rieni yn gweud, so ti'n dod yn agos i'n plant i, so, sa'n mynd i garlu mm. plant fi cael yn exposed i ti nawr bod ti wedi dod mas mm. stwff fel hyn. Mae hwnna'n awful i unrhyw yeah. un. Mae'n especially yn awful i rhywun mor ifanc. Mae'n especially awful i rhywun sydd newydd o'r allan. Oedd hwnna ddim that long ago. Na, literally, literally couple of flynyddoedd yeah. yn ôl, really. Crazy. So, yeah.
Fi,

Unhinged.
A mae e jyst yn fel sefyll yna, fi'n trio cael, fi'n trio cael rhyw fath o vibe, like, does, is he into it? I don't know. I don't know, like, I feel like his type, mae mor wahanol o be Not that any, everyone has to stick to a type, ond fi just yn meddwl, like, mae mor wahanol. I know, well... He fell in love with a lesbian.
Wel, ond... A mae track record o'n dweud fel hyper-fem. Wel, iawn, mae hi'n fem. Mae hi'n berson ffem. Yeah. Ond mae, I don't know, ydy, visually, ond meddwl mae hi'n dod ar draws yn fwy masg. Ie. Yeah.
Ond wedyn, wel, ti'n gweud hwn, ond XO fel Olivia Atwood, yeah. I wouldn't say bod personoliaeth... XO Olivia Atwood, is that her handle? Beth ti'n dweud? X-Verb. Oh!

Nath rhywun um, comment yn dweud fel, I just don't get it, like, why is he, blah, blah, blah, why, why, I don't get it, what does he see in her? A wedyn just un comment o Olivia dweud, she's rich, babes.
oh. Iconic. Oh. I mean, dwi e ddim yn anwyr. dwi e ddim yn anwyr, ond hefyd... Have faith.
Well, d- well, I don't know. Um, Peth yw, she's getting away with it because it's, 'cause it's funny. I- Ac os mae hi'n yeah. fel person mae pobl yn ffeindio fel eitha ffynnu, cos mae hi'n gallu bod yn eitha fel Ma- direct. Ie. Ond really, Ma, fi'n meddwl mae pobl yn obsessed achos mae fe'n, um, mae fe'n weird. Mae'r, mae fe'n Bit so dynamic. yn, yeah, mae fe'n so, fel, yn byw'r gair, fel you would never, unexpected. Ie, ydy.
Mewn loads o ffyrdd. Ydy, for sure.
Ond eto... Fi eisiau gwybod beth mae Americans yn meddwl am hwn, chos bys nhw ddim yn cael clyw pwy yw Chris. Mae definitely'n fwy... Um, it, fi'n gwybod sef mwy entertaining, ond mae fe mwy fel, what? what? I mi. oh, I swear to God, prediction fi nawr. Bydden nhw'n torri lan, 100%, like it won't oh. be a thing. A bydd Chris ar Love Island All-Stars yn America neu rhywbeth mis Ionawr nesaf. Oh, fi'n meddwl bod ti'n iawn. Os fi, If I get that right, ti'n gallu prynu rhywbeth i fi, fel, I don't know, gig tickets i weld Joe Drusima. Um, yeah, ond ydw i'n cael gwobr ar gyfer dweud, actually fi'n meddwl falle bod yna rhywbeth. yeah, From bit Jojo mine. Yeah, fine, achos o'n i'n wrong ar y cychwyn, as di weid. Mae'n mor ffynnu.
Na ni ffeindio'r clip o fel superimpose fel Ie, yeah, na siwr rhywun.
Yeah. Um, ond mae fe mor ffynnu, gwrando nôl, achos ti'n mynd... Ie, yeah, fi methu credu bod pobl yn dweud hwn, just cos Like, dyn nhw ddim yn deall bod merch a bachgen yn just gallu bod yn ffrindiau. A fi fel, yeah! o'n i fel, i ti, cos obviously just dim byd actually rhwng nhw. O'n i fel, I don't know. Oh, o'n i, I was rooting for you, Jojo. I know, we're all rooting for well, you. We're all rooting for you. Wow.
Pob luck. Pob luck, babe. Ond fi kind of fel,

Oh. Nhw'n fel breadcrumb o'n i a fel yeah, just cadw they know how to run a campaign. Ond beth sy'n mor weird yw maen nhw ar fel this morning sofa. A mae pobl... Mae'n mor cringe. A ti'n gwybod beth? Sa'n cael weld yr un lle oedd Joe ar y sofa ond oedd Chris fel yn ei VT rhywle, PSC, oh. live PSC. A nath, um, a nhw fel, oh, is there anything you want to say to, to Chris? He's listening. Ac oedd hi just fel, oh, you know, he's just such a sweet guy. And like, all this stuff. fel, But there's only Disgusting. so much like mileage ti lli cael mas o... Fake yeah, relationship, yeah. We're, ond fel, we're fel, yeah, I mean, we're such good friends and that's what it is at the moment. Yeah, just and give it up. Mae pobl yn colli diddordeb yeah. ond i bai bod rhywbeth mwy. Be maen nhw'n trio cadw'n gyfrinach? Literally.
Uh, literally no idea. Ond, nes i weld clip, a fi ddim yn gwybod beth yw enw'r boi ma, sorry, ond oedd hi'n cael ei chyfald heb fe, which fi'n meddwl sydd wastad yn newid y dynamic, mm. cos pan fi wedi gweld nhw'n cael eu cyfald gyda'i gilydd, yeah, mae hi wedi bod fel, yeah, we're really good friends, we've yeah, got a really special friendship. Pan mae hi erbyn hi, mae fel, oh, yeah, yeah. fel, really giggly, yeah. a... Ond on oedd y boi ma, A bearing in mind, all the stuff, maen nhw ei hun wedi bod yn postio mm. am fel, be bynnag yw pythynas nhw. A wedyn mae'r boi ma'n gofyn fel, oh, so, your, your boyfriend? Yeah. Mae hi, ma fe, ma hi fel, oh my god! I,

Guaranteed. Bydd e ar Love Island. Bydd hi, god knows, ar tor arall. Fi jyst yn gobeithio beth hi'n oce. Fi oh, really yn, cos bydd e'n ffain. But she'll be fine. 100% bydd hi'n ffain. Ti'n meddwl bydd hi'n mynd nôl i deito? Merched.
Well, she's pan. We shouldn't speculate, Could yeah. Be.
Could be.

Ddim even like big night out, ond fel... You are obsessed efo big night out. I know, fi byth yn cael un, so neb eisiau neud nhw dim mwy. Ond, ddim even big night out, ond fel eistedd in like the beer garden... Stunning.
...trwy'r prynhawn, roi'r byd yn ei le, I think... Yeah, she'd be the best. ...Bydde hi'n... Oh my God, a hundred percent. A Amy, obviously. Ie, ie.
Pam swn i ddim yn mynd i... Ti'n gwybod y Lesbian London events ma- ma um, mm. Wasm Face... Well, actu- falle ddim mynd, I don't know. O, y gos yw, guys. Um, nes i ffigro mas... Um, Mae hwn amazing, by the way. Nes i ffigro mas bod un hanner o Lesbian Supper Club

Instagram and TikTok. O na, dyn nhw ddim. O, dyn nhw ddim? Na, maen nhw wedi dweud. I was going to say, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n ffylu ddim efo'n gilydd. Yeah, if you don't know, Lesbian Supper Club, um, Our podle... rival podcast. podlediad lesbian arall, gyda dwy ferch, Freya a Scarlett, oedd yn mynd mas gyda'i gilydd am flynyddoedd, ond sydd bellach ddim, ond maen nhw dal yn trio cynnal podcast. O, ydyn nhw? Tricky. Oh. As far as I can tell, dyn nhw ddim yn neud e gyda'i gilydd dim mwy. Maen nhw'n neud fel un yr un. Oh. Ia, ia, ia, ia, gyda gwesteion. Ond maen nhw'n good compromise, I suppose. Ia, ond maen nhw hefyd yn rhedeg events yn Llundain sydd yn edrych yn quite fun. Ia, yeah, a mae'n siŵr fel, but they'll get to a point eventually lle maen nhw'n gallu fel, fel co-parenting. Ti'n gwybod, maen nhw'n co-parent o'r podcast. Ie. Yeah. Pwy yw e nes i weld... Oh, nes i weld rhywbeth ar TikTok the other day, ac dda fel... No, it's no one we know. Ac dda fel, oh, um, coming back from a first date um, to my ex girlfriend with her new wife, neu rhywbeth fel na, ni fel, that's the vibe you want gyda yeah. exes. Na?

yeah, fi'n meddwl, actual big exes fi, mm. where it's like, been significant Full, yeah. a amser hir yeah. a fel... Nes i gael, it, it was a relationship fel yeah, yeah. yeah. Rhai na mm, probably best left. Yeah, fair.
Ond bys ti'n, os bys ti'n gweld nhw on the street, Bys ti'n dweud hi and all that, neu trio osgoi? Um, Mae'n dibynnu ar pa un ohonyn nhw. Ie. Yeah. Rhai o'n nhw, so, ie. Yeah.
Yeah. Ond fathi'n pwyddo fe'n fel, a rydyn nhw ddim yn gweld nhw lot. Na. Dyn nhw ddim yn rhi, ie, yeah, ah. byw oh. yn agos. So, Mae nhw'n dweud nag nhw bod ti, pa mae rhywbeth wedi fel gor, like when something's not meant for you, it'll never be around you again. So os chi'n torri lan gyda rhywun a fel mm. ddim gweld nhw beth eto, then it was like the right decision a fel it wasn't meant to carry on.
Fi yn deall hwnna yn hefyd. I think this is more geographical. Yeah, ond fel in a spiritual sense is what I mean. Okay. Engage your spiritual core. Ie, yeah, fi, spirit, fi bod yn spiritually rhy- ddim yn bump around i hi, cos mae'n byw dwy awr i ffwrdd. spiritually, dyna Ti di pam. bod rhy bell ohono fi am tair wythnos. You've not, my s- inner Sam has not seeped in. Oh, honestly.
Ni angen ei taro i orffen y- y diwrnod, fi'n meddwl, i jyst i gael ti nôl yn yr um, Ie. hokey pokeys. OK, yeah, hokey pokeys. Nes i glywed rhywbeth dyrnod o, um, o blaen. Uh, ti'n gwybod Rosa Rosie?

Ond dim ond achos fi'n mynd yn travel sick. oh, well, fair enough, yeah. Ond ie, yeah, pwy bys o hwnna'n un ti? Ydy Rachel yn fwy agorau di na... Dwi bod ddim, like, ni fel, ooh, ni'n joio nhw. Ie, yeah, ond ti ddim yn fel, you don't have a deck of tarot cards yn y ti. Na, a fi ddim chwaith yn fel checo, and I can't for the life of me remember what my moon and rising and all of this oh, is. Na, so bydd rhaid i Sam gweithio

chaos.
Ydy hwnna'n... Ie, but that... What? I fi. If it's their moon? Na, na, na, it's their main sign. main sign, ie. Oh. So, but she's Taurus.
I, all of my friends are Tauruses. Really? Ie. Ti'n gwybod beth?
Mae bron pawb fi di deito, mm, dim ond ddim yn hollol wir, ond on, pobl fi di bod yn masg ar amser hir, Sagittarius. Falle mae fe achos moon And ti. not good.
Oh, clash.
Wel... Wel, achos mae Scorpio a Taurus, dyna yw'r perfect match. Fel bas dde, ie. Fi'n cofio...
Ie. ...pan o' ti newydd gwrdd â Sam... Ie. ...a nathon ni, o, chi'n dod lan at flwyddyn. Odyn, dydd Llun nesa. O! Achos, odd, yym, ti'n cofio pan o' ni 'di mynd i Pride? Odd e ar ôl Pride, ie. Ie, a wedyn odd ni 'di cwrdd â Sam yn La Pontara, shout out La Pontara, o'n i fel 'na Nosweler, had a lovely time. Yym, a wedyn odd O'n i 'di mynd ar fel cwpl o dates gael farch yma, and, um, like, she's grand, ond, ond, na. Nos na vibe.
Na, a wedyn oedd Sam yn trio convince fi i mynd mas gyda hi eto, just oh, cos yeah. mae'n purely achos bod hi'n Taurus. Yeah, yeah. A ni fel, na. na. It's just like, ni just ddim... Galle hi, galle'r merch yna wedi fel full on you know, insulted your mother and father, bys y Sam dal di mynd, but she's, a, Taurus, Taurus, give her another go. O'n i fel, mm, na. Ond wedyn, the funniest thing, achos wedyn, nes i fel, mynd ar couple more dates gyda couple o fach yda arall, and then nes i gwrdd â Rach pretty soon after hwnna wedyn, a wedyn... Look.
Taurus. Lo and behold, Taurus. Taurus.
Yeah. Honestly, Scorpio a Taurus. Mae fe yeah. weird, mae literally pob ffrind fi yn Scorpio neu Taurus. Beth yw Sam?
Capricorn.
Capricorn.
Ond weithiau mae'n dda i ddim, I suppose. We work. O, fi'n meddwl y gwahanol gyda fi a Sam yw we have the same traumas. Okay.
Yeah, so yeah. that always helps. Yeah.
Ond nôl i Catty. We've gone from Catty to talk about lesbian Tyna trauma. Tyna beth yw star sign Catty?
Gaf i googlo fe.
Ti'n meddwl bod Catty mewn i star signs? One of them's gotta be. Oh, I pwy definitely pwy, get, I get that sort energy from them both. Oh my god, mae hwn yn good game.
Okay, lesbian couples, pwy yw'r driver, pwy yw'r horoscope person. Fi'n meddwl, well, according to the new music video, Aim. Katy yw'r driver? Oh.
Nag yw hi'n y driver? Let me google it. Oh. I'll mute it so we don't get copyright. Joyride. Joyride, Katy. It's popping off. Os na TikTok dance, dance amdano fe ato. Na, ond... Uh, probably... Oh. Eitha anodd ni dawns dda fe fi'n teimlo, cos mae'n quite fel rocky. Fel yeah, right. Well, it's hard because ond... they're in America, so this is a left-hand drive. That's, in America? That's, that's Amy. Yeah, ni'n siŵr ta Amy oedd yn gyrru. Yeah, yeah, yeah, Amy's the driver. Well, I suppose Katie's got a lip sync, isn't she? So she's busy.

Oh yeah. Sgorn. Oh, oh, bath, oh, bath, scone.
bath, having a bath, having a bath. Bath.
Fi'n... Bath?
I decide on the night, fi'n meddwl. Fi dweud I heard though, but I still say ears, year, and dim years, I heard. Be ti'n dweud am porfa yn Saesneg? Glaswell.
Yn Saesneg? Oh, I don't know why you have a porfa, but you mean glaswell. Oh, yeah. Oh, yeah. Gwas.

Ond y reswm fi eisiau siarad am um, Catty and therefore Amy yw, mae yna gyfres newydd, I Kissed a Boy. Ti wedi bod yn gwylio fe? Fi wedi gweld rhywun cynta.
Ti heb catch o la?
Cat... Ti bod yn brysur? I know. Mor brysur.
Ond same, you fit it in. Mm. While you're driving, joking.
Ti'n gwybod beth yw e ddo? Pe? like, ni'n gallu gwneud loads o bethau really hwyl gyda'n gilydd, ond ti'n gwybod beth sydd yn anoddach na unrhyw beth yn y byd, yw i gael Rachel Voice i eistedd lawr ar y sofa. Oh, really? Gwylio, She's busy girl. Gwylio reality TV. Oh, achos mae hi'n ADHD. Oh, yeah, I think... Dal fi ôl. Ond I think wneith hi eistedd lawr a gwylio I Kissed a Girl. Ie, mae 'na mwy o...
Tough as hell gyda I Kissed a Boy. Ond falle bydde hi yn. O'n i bach yn fel... 'Cos nes i ddim wylio'r gyfres gynta I Kissed a Boy... O, mi wnes i. ...Loved I Kissed a Girl, a wedyn o'n i fel, oh, do I bother, will I get into it? Ond ie, I I do. A ma' hefyd, 'sdim lot o teledu ar hyn o bryd, ond you'll be glad to hear beth sy'n cychwyn dy llun nesa ar anniversary fi a Sam. Sam was also glad to hear. Be? Love Island. oh. oh, yeah, it is my fix of straight people problems. Yeah. I love it. A dwi'n mynd i wylio fa, falle, falle. Mae'n quite time commitment. Wel, be on, yeah. ydy, mae fe pob nos, ond be allan neud yw, na i roi fel crynodeb o'r first couple of episodes, a wedyn just penderfynu Cos o'n i yn, i fod yn deg, llynedd, oedd na good drams yn digwydd. Ie, yeah, fi jyst yn siomedig bod nhw ddim wedi ffeindio ffordd i wneud yn fwy gay. Ie, yeah, oedd na un merch yn doedd yn series 2, mae hi di, mae hi di marw nawr, ond mae yeah. hi, oedd hi di dewis merch. Do. And I don't think the producers were happy either.

Ie, yeah, ti'n gwybod beth fi... I mean, mae yna lot o gwestiynau am y rhaglen yna, what on earth? Cos, Ie, yeah, ni bod... rhoi ultimatum is unhinged. Cos nath ni siarad am yr ultimatum y gyfres diwetha, do. do. The ultimatum, Mario, move on. Move, move on. on.
Do you mean? When in doubt. Mae fe'n really weird.
Fi just hefyd, fi eisiau gwybod beth yw'r broses um, ymgeisio am hwnna fel... Mae rhaid i'r ddau ohonyn nhw fel cytuno i wneud e. I mean, iawn. So it's, ma fe bach o fake, it's a fake ultimatum. Dim ond un person fi wedi gweld ond fe, ble fi fel, oh wow, ti actually ddim eisiau bod fan hyn, ond ti jyst yn neud e achos bod ti ddim eisiau fel perthynas ti crumblo. Yeah. Ti'n cofio...
Oedd yn just clingon. Raylin.
Ray? Ray.
Ray. A mae hi nawr gyda rhywun arall o'r sioe. Ray. Yr un... Ti'n siŵr? Yeah, her...
get the trusty laptop out, here we go. Ray Queer Ultimatum. Okay, Raylan, yeah. Cos oedd hi... Nag oedd hi... Dyna fod i'n gweud Raylan.
Raylan.
Raylan. Nag oedd hi gyda... Pwy oedd hi gyda ar y sioe eto? Beth fi ddim yn cofio arni, fi'n cofio exactly be mae'n edrych fel. O, falle mae nhw wedi torri lan. Y Mae'n merch- ganddi fronnau enfawr a mae Ie, hi'n... ie, ie, ie. Ie, Chwarae ac oedd hi teg, bach yn... yym. OK, ond nath hi mynd mas, they might have broken up already a nawr mae hi gyda rhywun arall. Mae definitely gyda rhywun fi ddim yn cofio gweld Na, o'r blaen. ond oedd hi yn mynd mas gyda rhywun arall o'r sioe am sbel. Oh. Oh, she's a frequent Instagram poster. I always got the time. Wel, ie, oedd hi wedi mynd mas gyda rhywun arall o'r sioe that was Ie. unexpected, a fi methu cofio pwy. Nes i ffeindio mas beth oedd enw partner gwreiddiol hi ar y sioe, just 'cause Yeah, mae'n mynd os- i ffrio now she brain wants fi. the bloody laptop.
Ie, wel, w- wel, wel, Ie. well, we're at it. Ultimatum partner. Lexi. Lexi. Lexi.
nhw, gyda rhai o'r lleill, ti fel, oce, okay, maen nhw'n obviously fel ddim yn meindio bod nhw ar y teledu ar gyfer hwnna, be bynnag. Yeah. Ond gyda hi, oedd hi'n actually yn edrych, like Raylan nawr, oedd hi wedi cael ei... Raylan, it's called a Ray, I can't deal. oedd hi wedi cael ei llusgo ar y rhaglen yma. I know. A oedd hi'n genuinely yn edrych fel bod hi... Terrified. Ddim eisiau bod na o'n yeah. gwbl fel... ddim fel, oce, wel fi ddim really eisiau bod yn involved on fine, let's do this, it's something to do. Oedd hi genuinely... Ond nath hi wedyn troi mas i actually fel cymryd e'n serious a fel cael teimladau am rywun. O do, nath hi wneud bits gyda... Backfired.
Jesus. Yeah.
Gyda... I wanna say Vanessa. Vanessa. Yeah. Oh my god, cofio Vanessa. Hi oedd like the villain of the yeah, season. Yeah, she doi. was.
Oh, Ond, mor um, gas. Imagine, imagine mynd ar hwnna a cael villain edit. Oh. Brutal. Well, yn brutal.
Scary.
Mae e ar y degau, ti fel, did you help yourself? Yeah.
Because you did say that. Yeah, true, true, true. You did say it even with an edit. Mae loads o articles dod lan i fel esbonio pwy sy'n mynd i fod ar y sioe. Yeah. Ti wedi gweld nhw a pwy ti'n fel rwt am? Do, oh god, paid neud hwn i fi, cos ddim cofio enw dim un yn y bron. Um, Mae yna un cwpl fi fel, ia, yeah, fi'n hoffi nhw. Fi'n meddwl bod um, y ddwy, ddau yn defnyddio she, they okay. pronouns. Yeah. A oh, mae'n neis yeah, gweld yr cynrychiolaeth yna. Mae'n yeah. edrych yn fucking cool. Yeah, yeah, yeah. Mae'n, yeah, mae dyn nhw fod just style fel... Dyn nhw ddim yn really... Bach mwy androgynous.
Ie, yeah, just dim dyw e ddim yn typical i weld um, cwpl mwy masg, y, y ddau ohonyn nhw i fod mwy yeah, masg. Meddwl, yeah, which is nice. Fi'n meddwl gyda'r gyfres dwetha, bron yn ddieithriad, oedd un ohonyn nhw'n fel really eitha ffen, yeah. a oedd un ohonyn nhw'n really eitha yeah. masg. So mae'n neis gweld fel Ie, yeah, a mae hefyd yn, mae fe'n gallu limito wedyn yr mix o lan o'r mm. couples hefyd i wneud hwnna, ond mae'n yeah. neis. Ond fi, Fi, be fi'n ffeindio rili ddiddorol yw, yn amlwg yr whole thing yw'r ultimatum, right? Dych chi'n either priodi neu symud mlaen, yeah. marry or move on. Ond mae'r dau o hon nhw allan o'r couples, as in two separate couples, one in each couple, yeah. yn dod o teuluoedd naill ai fel traddodiadol neu maen nhw ddim yn derbyn fel yeah, um, yeah. perthnasoedd neu marriages LGBTQ. So fi just fel, mae hwnna mor savage i fel dod o'r person ar y sioe. I mean, fi'n gwybod bod nhw wedi cytuno dod mlaen, ond yeah. when it comes to fel hwnna. Ie, yeah.
o'n i ddim wedi meddwl amdano, ie, yeah, I guess, ond... Mae'n gofyn mwy na just make a decision whether to marry or not. Mae'n mae ofyn mawr, yeah. achos... Like, I mean, bydda lot o deulu ddim yn hoffi o reidrwydd eu plentyn nhw yn mynd ar raglen fel yma anyway. anyway yeah. Just achos mae fe mor fel intimate a popeth. Yeah. Ond, Ie, ti'n iawn. Fi wastad yn meddwl yn gyffredinol am pethau fel priodas yw fel, os mae un person yn y perthynas ddim moyn priodi... That's that. It is that, that is that. Yeah. So os ti mor desperate i priodi, it just, how can it work? Cos ti'n sacrifice o rhywbeth and then you end up like resenting. A oni bai bod chi'n gallu dod at lle lle chi'n fel derbyn hwnna. Yeah.
I suppose, mae'n dibynnu ar y reswm. I suppose, Bydd e'n ddiddorol fi'n meddwl, achos mae yna wahaniaeth mawr rhwng cwpl ble mae un ohonyn nhw eisiau priodi mm. a mae'r mm. llall fel, mm, na, fi ddim really barod, mm. even though it's been like seven yeah, years, fi ddim yn really barod, like, yeah, fi ddim yn really eisiau. Ond mae fe'n gallu digwydd potentially yn dyfodol. That's gallu fe, ond yeah. on, on, mewn ffordd, ydy hwnna'n llai Ydy hwnna'n... Gallet ti ddarllen mewn iddo fe fel, wel, falle bod nhw jyst ddim eisiau yeah, priodi ti. Point blank, yeah, well, true. Falle point blank, falle bod nhw ddim eisiau priodi ti. Ond fi'n meddwl bod yna'n actually yn dod â elfen really diddorol pan mae dy ti cwpl ble mae un ohonyn nhw, falle bydden nhw actually really moyn, ond mm. mae'n rhywbeth tu fewn iddyn nhw, neu uh, amgylchiadau teuluol mm. neu cymdeithasol sydd yn dal nhw nôl. Yeah. Ble maen nhw fel, wel, dyma, mae ma crefydd teulu fi mm. neu mm. diwylliant mm. teulu fi um, neu, neu, neu crefydd nhw i hun yeah. neu rhywbeth yn tymod sort of yeah. rhoi heinen bach yeah.
Cymhleth. Ie. Yeah. Yeah. Fi'n meddwl bod yn... Mae mwy o ddyfnder i'r rhaglen gyda mm. cwpl o yeah. berthnasau sydd bach mwy gyda complications fel na. Ie. Yeah. Mae yna un cyfo yn does lle maen nhw ddim wedi, wedi bod efo'i gilydd fel... Os ei blwyddyn neu llai na blwyddyn? Don't pack it in, yna. A fi fel, are you fucking joking? Like, fi'n gwybod bod lesbians yn symud yn gyfrif, but that's ridiculous. Achos bys nhw wedi gorfod ymgeisio am y sioe in like month one of their relationship. Oh my gosh, ti'n iawn. Ridiculous.

I kissed a boy and I kissed a girl. They're trying to make Danny Minogue iconic. A just... Ond fi'n fi gweld sut... Wel, nath nhw castio ar gyfer I Kissed a Boy. A felly gweld sut ar gyfer... Achos mae hi'n gay icon. Gay icon i, i ddynion hoiw. Yeah. Ond i yn gobeithio... Fes nhw wedi gwneud. Fes nhw wedi siarad am hwn.
Sa'n gwybod, ond maen nhw, ma wedi castio'r voiceovers i yn fwy... Do, yeah, Charlie Marlowe, yeah. which is a great casting yeah. ar gyfer voiceover I Kissed a Girl. Ond fi yn meddwl, O, bydde fe jyst 'di bod gymaint fwy... Mm. Ti'n gwybod beth bydde fi'n hoffi gweld ar gyfer cyfres 2 I Kissed a Girl? Ie. Yeah. Amy's the presenter. Can you imagine?
Bydde hwnna'n amazing! O, bydde hwnna'n actually yn really dda. Achos ie, dyw Diamond ddim yn cwiro like o'n i'n ni. Dwi ddim yn, na, dwi ddim yn... As far as I'm aware. Cos a hefyd, mae'n sort of dod â elfen ble mae'n... I don't know, mae Danny, I Danny Icon. Danny Minogue yn cerdded mewn. A mae'r merched i gyd yn kind of fel, ooh, yeah, yeah, fancy her a yeah. bit. A ti fel... Na, ti moyn bod mm. fel, yeah, love the outfit. Yeah, like, yeah. ti eisiau rhywun sydd yn just yn deall. Rhywun sydd fel inspirational, ddim... I guess, yeah. You know? Ni pwy arall bydde'n dda? Oh.
I don't know, maybe like an ex-footballer neu rhywbeth. Yeah, Alex, what's her name? Alex Scott.
Yeah. Bydd hwnna'n good. Yeah, Alex Scott.
Bydd hwnna'n good. Ydy hi'n good yn fel... Mae'n dda gyflwyno rhaglenni pil droed. Ie, yeah, ti'n bach, bach o fel... Hi a Jess Glynn, gyda'i gilydd.

they've given us a programme and that's enough. But like, ond hefyd, dyw'r person, it's not like she's an amazing booking. Fi wedi gweld ti mewn un rhaglen yeah. blynyddoedd yn ôl ar teli, o'n i fel, oh, hi. Ond thing is, fi ddim yn gwybod pwy yw hi anyway, chys maen nhw'n America. Fi ddim really gwybod lot o American presenters, so fi bach fel, who is this gal anyway. Fall mae hi mwy o thing yn America, I don't know. Ti'n gwybod pwy gallen nhw wedi cael? Pwy? A fi ddim yn gwybod, fi ti'n, fi cael deja vu. Fi ddim yn gwybod beth wedi gweud nath o ti blaen. Oh. Ooh, Raven. Raven Neu, um, Crisial.
Crisial!
Right? And then bydde Crisial yn fel deall the ins and oh outs oh of like God. a queer relationship. And yeah. I think, I think i neud good job. Ti angen deall. Wel, i, well, ddim yn neud good job. Gall, gallu ti neud good job, ond mm. fi'n meddwl i, i ddeall. I roi rhywbeth extra i yeah. raglen, i roi mwy o hygryd iddo fe, i roi bach mwy o'r fel dealltwriaeth yeah, o'r empathy yeah, yna.
Ie. Yeah. Fi'n meddwl, gyda Queer Old Tomato, I don't know, mae'n gwahanol i fel, I kiss, fel gyda I, I Kiss Girl, I Kissed a Boy, mae job a presenter literally just i cael fel quick impact moment of yeah. like, drop her in with in a nice dress, right? Ie, yeah, ie, yeah, Ond mae yeah. Queer Old Tomato, maen nhw bron yn fel, dod o dras fel, like, they are a married counsellor neu rhywbeth. Yeah. So, so you do want a bit of credibility. Yeah, to be fair, dyn nhw ddim actually yn neud loads yn Queer Na. Ultimatum na. Dyn nhw ddim... They, Na, dyn maen nhw nhw jyst yn ddim even dropo yn mewn pob bob hyn a hyn, episode. ie. Yeah, ond, ond even so, Ie, please.
it's just so bizarre. Falle oedd e just gormod o ga- gays ac oedd e fel, we need a straight. Yeah, but, yeah, but that's what I mean. Like, even if you were like, okay, actually, to try and appeal to a wider audience, because Yeah. get someone Yeah, yeah, yeah.

There we are. Yeah, there we are. Edrych mlaen, either way. Be sy'n ond y ti wythnos hyn ta? Priodas sydd iau, nos iau. O, ie, wrth gwrs, wrth gwrs. Parti pan blwydd brawd fi'n 40 oed nos Sadwrn. Parti.
Ie. Yeah, um, Parti mawr? Mae'n i weld, ie, yeah, mae ma chwarae nghyfraith i, she goes all out. She's, oh. she's basically treating it like her own wedding. so brawd fi'n neud speech. Brawd, brawd arall fi'n neud oh, speech. Oh, mae, di, mae hi di ordro loads o fel personalised bits. Fi'n reit o hwnna ddo.
Mae hi'n mynd ffôl. Achos pam yeah. lai? Mae hi di cael event planner on board i neud e. Mae mewn venue. Yeah. yeah. Um, A wedyn, be arall fi'n neud? Mynd i radar pildroi nos fori. O, oh, well, hwyl. Dydd Mawrth, ni'n recordio di llun, so dydd Mawrth yn Swansea. Be ti'n neud? Byddai yn gwylio'r gêm, ond probably, wel, fi methu cyrraedd Abertawe, yn ffodus i wylio fe. Um, just, yeah. Ond, yeah, fi'n siŵr beth na wythnos yma. Tell you what, surprise bach i chi oedd nesaf. To be continued. Wel, mae'n pethefnos. Pethefnos, ie.
Pethefnos nawr, ie. God. Diolch am rando. Beth ti wedi joio'r panel gyntaf nôl ar ôl break bach, neu? Do, ti?